Nunna thuchah pawimawh tak ka rawn tarlang dawn a, kan hriat hmasa ka tan a tul pawimawh awm chu Vanram aiin khawvela pawimawh zawk tih kan hriat hmasa ka duh a ni. Amaherawhchu chuti chung chung chuan. Khawvela mihring reng reng hian kan duh leh kan hriat tura pawimawh ber chu he kan chenna khawvel kan luah chhunga vanlei tak leh hmui ngil tak a awm. Kan tisa boral hnua min siamtu Pathian chu mi chungkhua nu lama chanvo fel tak neih chu khawvel zawng zawngah mihringte'n kan duh ber a ni. Khawvela hmuihmir kan duh rualin pial ralah siamtu khuanu hnenah chanvo fel tak leh kan dinchhuahna hriat fel kan duh a ni. Chumi chungchanga kan hriat tura pawimawh nunna thu chu. a rawn tarlang dawn a ni. Min Siamtu kan Pathian hian he kan chenna khawvel leilung leh engkim siam hma hian a chatuan remruatnain khawvel mihringte dik dawn avanga he kan chenna khawvel hi a siam a ni a. Mihring te piang dawng lovin a khawvel hi Pathian in a din hauh lo ang. Mani chu mihring te kan awm dawn avanga khawvel hi Pathian in a din a ni a. Tichuan, leilung pian hma khawvel a din hma teia chatuan Pathian rimruat ah chuan khawvel a mihring lo piang zawng zawng te hi kan awm vek tawh a ni. Chuvangin khawvel a lo pian, khawvel an siam a, mihring a rawn siam khan Siamtu Pathianin a mihring siamte hi nunna pahnih nei min siam hna a ni. Amaherawhchu nunna pahnih nei min siam hian nunna pakhat zawk a hi chu khawvel nunna a ni. He kan chetna leihluk kan luah chhung zawnga kan hman tur nunna a ni a. He mi kan chenna leilung ina nunna a lo neih nen hian kan intawm ta a. Vawiinah hian mihring kan nung kan tih ngeia pawh hi kan thawkna te, kan chetna te, kan kal theihna te heng zawng zawnga hi he mi kan khawvel nunna Tuipui thaw boruak thianghlim, oxygen tha te nena inchawm tawn a, kan thil ei te nen leh leilunga thil awm te nena inchawm tawn a, nunga nunna kawnga inzawm tlat kan ni a, he kan tisa nunnei khawvel nunna a ni. Hemi tisa nunna khawvela kan hman hi chatuan nunna tana painak ruat a ni lo. Chu mai chu a ni lo, he kan tih hra nge leilung lam atanga a din chhuah mihring lo piang khawvel mi khawvel nunna ringtu mihring nun hi Pialra lamah chhawm tur a awm bawk lo a ni. Chung an he mihring tan hian Pialra sawi ai chuan khawvel hi a pawimawh ber. Chamiah pawimawhna lai chu tawi te kan sawi rih duhna chu i khawvel nun hun chhungin mi bik leh rinawm leh tlawmngai mi tha khawvel ah hmangaihna leh ngilneihna duhsakna nei mi nih chuan nangmah malsawmna a lo kal ang a, i thla te an lo kal ngai tu chhuanah pawh chu malsawmna chuan a zui ang. Mahse khawvel a dik lo tak a tal mi hi mi chuan nangmah vanduaina i hmain chhawp a, i hun lo kal zel tur atana i thla ah leh i chi i chi chhuan ah pawh chuan vanduaina in sawl hnu a nei phei a ni. Chuvangin khawvel hi kan chet chhung hian a pawimawh a ni. Amaherawh chu kan hriat tur pakhat pawimawh taka chu khawvel kan thil tih that leh khawvel kan thil tih sual pawh a engmah hi bialral lam han nawr phak tur a awm lo. I thil tih that ber pawh bialral vawr kai tur a awm lo. Bialral lam chanvo a ni lo. He khawvel a ang vek hian a ni. Chuvin avang chuan Siamtu Pathianin nunna pahnih min pe tih ka sawi khan, he kan tisa nunna fawina kan chet theihna kan kal theihna nunna hi a thlawna kan don a ni ang chiah hian chhungnung nunna engkim Siamtu Pathian Chuma mi chungkhua nu nunna chu pek in kan awm a, mihring a kal lo pian phat khan chatuan nunna hi pek nghal kan ni, nei nghal kan ni, khawvel nunna nei nghal kan ni ang chia chatuan nunna hi pek kan ni. Chu chatuan nunna lamah chuan mihring lam a awm lova Pathian atang a chhuak a ni angin kan Pathianna, kan Van Taksa thlarau lam nunna a ni. Chumi chu neitu kan ni a. Chuvangin van khawpuiah hian mi tam takin tuna an zirnaah vanah kal a ngem, hremhmunah kal a ngem an tih ang lam ram hi a ni lo. Hremna chu khawvelah tisa zo vek. Van lam chu leilung chatuan pa ruatna in Pathian nihna lamah ding tlang vek. Chu taka chuan a awm. Kan pian, kan sailenna lalpa zawn chhuah a ram mawi, van ropui lal rorelna ram zi ding chhuakah hun miram awm tura ruat ngei leilung renga lan hmain Pathianah khawm tawh. Chhak tak ngai lo leh tlan pawh ngai chuang lo, pian ti la ta sual na nei lo, tho leh fa mai pawh ni lo, Pathian a zin in chhuak teh tia in hmel kan puan a hi. Leilung pian hma chatuan pa ruat kan nih nak tang a, Kan chhung lung nunna, Pa atanga chhuak nunna, he tisa khawvel a lo piang leh chu Pa atanga chhuak nunna kan neih chu nunna chu tlan ngaiin Pathian in min pe lo, a chhan dam ngaiin min pek lo. He mihring thil tihthat hian malsawmna van lama fur bel a ni lo. Mihring thil tihsual hian van lama hremna nen a pe a ni lo. Mihring thil misual rele chu leilungah an tuar vek dawn. An mahnia leh an thla zawng sunga mihring thil ti that chuan van lama an ti that seng luh tur awm chuang lo. Khawvela an seng dawn malsawmna leh vahleihna in an chi thlah thlengin tih ka sawi kha a ni ta le. Chuvangin Chatuana nunna hi kawng lak atang a chhar chi a ni lo. Khawimaw lai game a va hmuh chhuah chi lam a ni lo. Chatuan a nih avangin chatuan chu Pathian chauh, engkim siamtu Pathian chung huanu chauh chatuan a ni. A nunna chauh chu chatuan nunna a ni. Chumi chatuan nunna a neih keimahni min pek khan chatuana nunna nei kan nih khan, Chatuana nun hi he tilaia va chhar chi a ni lo. Lalpan a mipui siamte hnena pek chatuana nunna zawk a ni. Chuvangin lungngai suh u lamang ang suh u. Amaherawhchu khawpe lah malsawmna dawngin tu erawh chuan van ram aiin khawpe la pawi rawh zawk tia in hmel ka rawn sawi kha. He khawvel hi. Mihring tan kan luah tur leh kan tawp lehna tur a ni. Chuan kan luah tur ram a nih ang chiah hian kan ding chhuak tur a ni. Chu kan rilru ah kan hriatchian ngai a. Chuti lai taka thil pakhat khaw vel in a kan hriat atana ka duh, ka rawn chhak chhuah belh duh chu hei hi a ni. Engkim siamtu Pathian chunga mi chungkhua nu te kan sawi hi pakhat a ni. English lam dan, Israel lam dan, Japan lam dan lamah buai lo engkim dingtu Pathian hi pakhat a ni. Chuvangin min siamtu Pathian hi pakhat a nih avangin Van lama in en a, ni leh tha leh arsi in bu a, hnuai lama in en leh a, tui finriat zau tak in bu a. A chhunga thil nung zawng zawng leh khawmual in han en a, khawmual a thil nung tin reng in bu leh a. Chutih rual chiah chuan khawvel a hnam zawng zawng a mihring te hi engkim Siamtu Pathian a duh taka din vek kan ni. Pathian in a duh taka dinhnam kan ni vek a ni. He khawvel hi lungrual taka luah tura khualui lo in pek a ni a. Mahse eng a ti nge chuti laiah kan Pathian a chu pakhat a ni sia, eng a ti nge lungrual taka kan luah theih lo? Pathian engkim siamtu biak mai lova sakhaw bawrhran tam tak khawvela pian avanga chûngte avanga khawvela indona i lo awm mai mai a ni. Pathian pakhata kan zain sakhaw pakhatin khawvelin Pathian in min dah a duh a. Mahni hnam zawn theu a biak tur a nih lai a, hnam khatah pawh sakhaw pawl chi tam tak lo piang ang a, mihring dinchawpna hian khawvela remna leh muanna a ti che vek a ni. Tunah pawh hian enchia bulah tuna hripui leng in dih.

Pakhat mai hmu lo ang. Chuvangin khawvela kan ding chauh hi chu Pathianin a pawm lo, a receive lo. Amah chiahbia a hnam tinte lungrual a awm turin Sarkar ropui ding, silai ropui tak tak nen, ralthuam nen, nuclear engkim nen inṭap vut mahse, enti sawng mah hian, Kawng erawh a suit a lo. Lalpa aw, khawvelah lo lang a ni. Chu van lung rualna phei khaiah hna pumpui te tawlh lut ila in hripui vei ni chuan bo fek hna lo. Khawvel hnam ni kan lung rual chuan hripui tuna i sawi hi chu bo hna vek ang. A dawr nan ka sawi duh chu hei hi hre rawh u.

Chung an kal lo reng a hnuai awm a, an mahni duh hun hun a rawn inlar an ni lo. Chuvang kan biak kan Pathian engkim siamtu ah khawvel lung rual turin vawi nia hian min siamtu kan Pathian hi min ko va ni. Keini pawl hi keini pawl tih tun din tum a, keini sakhua keini sakhua tih tun din tum a, hnam a buai zawng zawng hi. Lalpan a pawm lo a duh lo. Keimah hian inzaiin lungrualin thlamuangin awm rawh u, Lalpan a ti a ni. Chuvangin mihring tan vanram aiin khawvela pawimawh zawk, vanram erawh chu Siamtu Pathianin amah atanga chhuak chatuan nunna famkim hmangin Min lua fel tir hmak a ni ti hi khawvel in i fiam u, kan tih sa khawvel kan luah chhum hian rinawm tak leh dik tak leh hmuingil tak kan awm theih nan leilung hi uluk takin in hmai tawnna leh in duhsat tawnna in khawvel i luah ang u. Dawm e.